Helo, shwmae? Mae Life Hacks 'di bod yn boblogedd iawn ar TikTok yn ddiweddar, a felly o'n i'n meddwl fydde fe'n grêt os fydden ni yn cael lwc ar cwpwl o'r Life Hacks yna, yn enwedig rai coginio, a falle'n cael go arnyn nhw, a bendant wneud ffŵl mas o'n hunan. Sai'n gwybod amdanoch chi, ond dwi ddim yn dda iawn yn coginio, felly mae angen yr holl help fi 'llu cael. So gobeithio fy' 'na gwpwl o hacks heddi fydd yn helpu fi yn y gegin i gwcan. Un o'r TikTok gynta yw how to separate eggs. Nawr, o'n i ddim yn gwbo bo' 'na'n rwbeth odd angen i chi neud, o'n i'm yn gwbo bod shwd beth a separatio wya, dwi'n credu falle fydden ni'n da. A, mae 'di ca'l 'i neud gan chef, felly gobeithio 'nai ddysgu rwbeth. Show me the life hack that you randomly saw one day that is now an unconscious standard practice in your life. I'll go first. Falle bo fi'n bod yn rili dwp ond dwi ddim yn deall be sy jyst 'di digwydd. Beth yw'r pwynt? Ydy hwnna'n rwbeth chi o fod neud. Os all rhywun adl fi wbod isod falle beth i fi jyst i gwylio. Na'i ga'l go a neud e anyway. Just for a laugh. Y tic toc separatio wy. Gobeithio allai neud e mewn un tic achos dim ond un wy sy 'da fi. Gawn ni weld sut ma' hwn yn mynd. Triwch chi cael go ond ie jyst trystiwch fi bod fi ddim di gallu neud e. Ymlaen o'r un nesa. Dwi'm yn gwbo be ma'r TikTok hyn amdano. Rwbeth i neud a bwyd, rwbeth i neud ar gegin, felly gewn ni weld.

Dyw e ddim cweit yn iawn, ond mae'n ddigon agos. Falle bo' fi jyst yn bod yn rili dwp. Triwch chi ga'l go, gweld shwd 'ych chi'n mynd. Ie, ma' wnna ddim mor hawdd a ma' fe'n edrych. Ta beth, dwi wedi ca'l go, felly dyna ddiwedd ar y TikTok yna. Nawr, ma'r un un yn edrych bach yn anoddach, bach yn fwy gymhleth, falle achos bo' fi'n rili wael yn y gegin, ond newn ni

yw. Bach o salami, y tortilla, bach o gaws mozzarella, bach o spicy salt a jalapenos, ac wrth gwrs, bach o saws coch ar ben fe. Nawr am y bit anodd, yr actual coginio. Felly, dwi wedi gorffen neud y rap dwi am drio fe a gweld sut ma fe'n tasto. Ti'n gwbo be? Ma hwn yn rili rili nais. Deg allan o ddeg i'r TikTok yma. Genius. A fi jyst 'di ffindo mas bo fi'n chef rili rili da. Dyma un o'r trends mwya poblogedd ar TikTok ar hyn o bryd a dwi am ca'l go ar hwn a dwi'n gwbo bod yr un hyn am fod yn dda. O'n i'n gwbo bo 'na un fydden i bendant yn gallu neud A felly fi 'di droi fe yn y fideo, y chocky milk trend fi'n credu ma' nhw'n galw fe, gweud rhywbeth sy'n neud chi'n drist falle, chi'n ca'l bach o chocky milk ne' llaeth siocled byddech chi'n gweud fel person normal, a wedyn ma' popeth yn iawn ar ôl i chi ca'l y chocky milk. Dwi am drial hwnna nesa. Chocky milk make pain go away. Dwi am ga'l go yn neud TikTok ohono fe. Felly, ar gyfer y TikTok Chocky Milk, dwi am ymarfer, a fi'n gwybod bod hwnna'n swnio'n stupid, ond dim ond un siŵr bod fi'n neud y TikTok yn iawn. Un fel 'na, un arall mewn, troi fe. Gan bod ni gyd yn gorfod aros mewn ar hyn o bryd, gawn ni weld os ma' hwn yn neud e'n well. Ma' fe actually yn neud fi deimlo'n well, felly deg allan o ddeg i'r TikTok yna. Dyma y tic toc nes i neud. Felly, diolch yn fawr am wylio a gobeithio wnaethoch chi fwynhau gweld fi'n neud ffŵl mas o'n hun yn trial ail greu'r tic tocs. Cofiwch i hoffi'r fideo isod a hefyd i danysgrifio er mwyn cadw up to date gyda be sy'n digwydd ar sianel Pop Tee. A na'i weld chi yn y fideo nesa. Tan tro nesa, tara!